Jana geldim. Sungatym, mirasym. Ýutub kanaly. Ata bilinden düşdüm, ene rehmine geldim. Kyrk küwen bilen çykyp bir zerre gana geldim. Bir mahy bijanam derýa ummana geldim. Tört aý on tört sagatda dirildim jana geldim. Dokuz aý tamam boldy, şonda jahana geldim. Ata menem söýdüler göterdiler gujaga, Geýimlerim geýdirip buladylar gunnaga, Gähi emedeklerdim, gäh turardym aýaga, Ene süýdün emerdim, dönerdim soly-saga. Iki ýaşa ýetemde, iýmäge nana geldim. Üç ýaşyma ýetemde, oýun-oýban gülerdim. Bäş ýaşyma baramda, eneden zat dilärdim. Ýedi ýaşa ýetemde dost-duşmanym bilerdim. Dokuz ýaşa ýetemde bäş wagt namaz kylardym. On ýaşyma ýetemde edep ekrana geldim. On ikide her kime gyňralyp söz gatardym. On üç ýaşa ýetemde agyr mejlis tutardym. On bäşime ýetemde tigri tüpeň atardym. On ýedide baramda yşk söwdasyny göterdim. Yşkyň söwdasy bilen sürüp meýdana geldim. On ýediden geçensoň, Şöhrat öýüne girdim. Aldym bir näzen ýenini, zowk ile sapa sürdüm. Bir gün şoý gülzaryň elwan gülüni tirdim. Ýigrimije ýetende pelek jebrini gördüm, Pelek aldy ýarymy, ejel gamgana geldim. Otuza girdi ömrüm. Girdi tiru kemana, Köňül hyruç eýledi boldum däli diwana, At münüm ýarag baglap, sürüp girdim meýdana, Rüstemi dastan kimin söweş kyldym merdana, Kyrka ýetende ömrüm okyp Kurana geldim. Kyrkdan öter bolanda, gitdim elli ýaşyma, Geldi ölüm nyşany, rehne girdi düýşüme, Her kim garry diýerdi, haýran galdym işime. Gojaldym, düşgün oldum gowga geldi başyma, Ele asa göterip, dogry mekana geldim. Altmyşa gitdi ömrüm, görmez oldy gözlerim, Gojaldym, düşgün oldy gyşa döndi ýazlarym. Meniň sözüm etmesler hem ogul hem gyzlarym, Älemge hoş gelmedi meniň şirin sözlerim, Äleme ýalbarmakdan düşdüm armana geldim. Ýetmişe bardy ömrüm, Aglar edim zar-zar. Gözümden ýaş giderdi misli egri nowbahar, Gulaklarym gapylyp, gözlerim tutdy gubar, Daşyma ýygyldylar kowum-gardaş, her ne bar, Geýimlerim soýuldy, tagtyrawana geldim. Ýatyr erdim bisterde, nägah Ezraýyl geldi. Bilbil tilim baglanyp, gyzyl ýüzlerim soldy. Ýüz müň jepa jebirlen, jismimden janym aldy. Dünýäni puç geçirdim, barça armanym galdy. Geldi ölüm nyşany, ajal gamhana geldi. Gussal bolun syzgaýyp, meýdimi ýuwdular päk. Agaç ata münrip, eltdiler ol suwy häk. Ezraýylynyň jeňinden ruhum bolupdy çäk-çäk. Iki gürzli topuldy, fehminde-gä gazap-näh. Ruhum teslim etdiler, dirildim jana geldim. Soradylar, eý adam, diý, görem halyň nedir? Dünýäde haýyr etmediň, bu kylyk halyň nedir? Gitdiň şeýtan raýyna, jogap sowalyň nedir? Indi toprak astynda ylmy kemalyň nedir? Gürzi saldy depämden, çäki hamana geldim. Janyn diýdim, ýa Aly! Tapyldy şahy merdan. Agaý müşgil küşat, ol emri müýmünan. Magtymguly diýr janym, diýme sen oňa gurban. Ol müňkür-u nekirler, durmadylar bir zaman. Şo ýerde Rebbim görüp, dogry mekana geldim.